Ok mutaahi wangye webare kuba nogyenda omu maiso notuforowinga aha mukutu gwaitu gwa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok hamwe na na emikutu ezindi. Otakaba kuba no subscribinga no likinga ijuka ngu oyine Rama UG magye magye kiriya noba nogyenda omu maiso nokuba ninkuhereza ebintu bingi okuruga hanuya omu rurembo rwaitu aha. Obwatiya abataka kandi okuruga omuri gombora ya Rutoto bagyezeho emisana n'okuba nibesiima ahabw'ensonga y'omukuru ya David Katureebe okutekamu amani mingi akikwatire nana bimwe abuyambi obwagyenzire omu maisho kuba nabahereza aba byongyire kusiima nibagira ngu tihariho ekintu ekibarebire nk'ekintu ky'amani okusanga ngu omukuru David Katureebe nagyenda omu maisho kurebeka ngu nabijuka kandi akabaasa kuba nabahereza engoyi ningashi emyenda. Abongire na n'okusiima bakworeka ngu mazima eki tikikabaho ga bamu bebembezi abaine omu district yaabo eya Rubirizi, Ogisiri na constituency tihariho na kimwe eky'amaani eki bakugira omu maisho kworeka ngu nibabayamba. Ijuka ngu omuntu w'amaani ninga shi omuntu w'ahansi nakunda kumukwatiraho aha kimwe eki akuba aine ni aha kimwe aha kizibu eki akuba aine aho kukwo ahansi. Wasanga nka omukuru David Katureebe kurugayo akabasa kuba natekateka aha muntu w'ahansi akarebeka ngu yabasa kuba nagyenda omu maisho na n'okumuhereza emyenda. Kikye kimwe kyonka enyima waho akagyenda omu misiri kureebeka ngu naagura abamwe ebifarasi abataine buraaro, akiika aha muntu yaamureeba areeba ngu kwenyini embeera erimu egi ni mbi munonga. Kwonka ebi byona naabikoora ahabw'omutima gwa rukundo. Bamwe omu bataka nibagira ngu mazima kandi David katureebe eki akozire, nibaza kugyenda omu misiri kureebeka nibamurongoora. Baamusabira nari kintu kimwe kyonka ngu aki ku yaakubaasa kuba naija enkumirabiri na mukaaga k'esimba bakamuhuriza akarooro. Takakigambire, ah, kwonka titukumanya. Bo nk'abantu boona uko bariyo nibateekateeka ahakuba baine ekya- ekintu kihango eki bariyo nibamureebamu, nari ekishushani kirungi munonga eki bakumureebamu. Ninza kuba niigira omu maisho kureebeka ngu nimpureyinga gamwe omu maraka g'abantu, bwanyima y'okureebeka ngu batungire emyenda omuri Kanyambiriri omu Rutoto Sub County, kandi ijuka ngu tutakumire na n'aho n'ebintu bingi ebi akuzire munonga munonga. Munkirize mbaase kuba nimbagambira orurana ekindi aha omuri Kanyabuhuka. Ninga shi aha okanyabuka omuri kabete wodi arugire yakwata yagyenda omu maiso kureka ngu nakoora abantu tapu y'amaizi nka owa Sarongo Habagabo ahabw'okuba tapu egyo emazire akire karaingwa ekuteganisa abantu kwonka bwanyima nikwo kugyenda omu maiso kureka ngu hakiri nabasa kuba nabatera otapu barebeke ngu nabo babasa kuba nibanywa amaizi marungi. Hati amaizi Nikyo nigwo amagara. Abazabi bongire kushemerwa. Reka tubaase kuba nitworukyeza bimwe aha bigambo tubaase kuba nitwongyerayo. Nitwenda kuba nitumanya ekintu nk'oku kiriyo nikitambura. Ahabwaki David, ka tureebe, naakora ebintu ebi? DK Foundation egi, founder waayo, Nibamweta David Tugume Katureebe, mutabani wa Katureebe. Katureebe owaabaire minisita w'okubanza muri Bunyarugo, owakombekire Rugazi Centre.
Nooreeba ngu ekiyambire Abataka nibamanya na n'eizina ry'omukuru a former Chief Justice Bart Katureebe, Honarable Bart Katureebe. Kandi nooreeba ngu bwanyima y'ebintu ebi bagyezire n'okureebeka ngu hakiri ngu David Bart Katureebe akakora ekintu kingi munonga. eky'amaani okureeta nk'eirwariro rya Rugazi erye senta ya kana hamwe na n'ebindi nibagira ngu mazima David obu abaase kuba nagyenda omu misiri na n'okuba nabiijuka tikora kuba ningamba bingi obu bagyenzi bose kuba nabiijuka barahuke ninga shi aize areebeke ngu yabaasa kuba nibamurongora nabo reka tuhurikize bimwe aha bigambo obu Faridah Karungi niwe abaire atwereeza engoyi na n'abandi abakora omu office ya David Katureebe DK Foundation. Aha reero omutabani niwe asindikire emyenda egi kugira ngu ngiheereze abagurusi nk'eimwe, abaishiki, abakaikuru, abakazi. Ahabw'ebyo reka tureebe wabareeba ebi orikukora. Gavumenti ya Uganda egume eyorekwe sooya apiyarensi ya gavumenti ya nrm ekore ebirungi ebi erikukorera abakaikuru n'abagurusi. Amiina.
Obusinguzi Antiru. Aheedi.
Amazina ni Nyamulere Evirina Tumuhirwe. Nyowe ekitongore eki ky'omwana wa Katureebe. Niinyenda ohurikirize kurungi ebigambo by'ogw'omukade ebi ariyo naagira omu isokwa naagamba. Ninkusaba nti ohurikirize kurungi na n'obwegyendesereza. Hurikiriza. Katureebe yaamanya eki twaaga nitukundire omutabani we reero eki twaaga tukundire ishe nawe akitukundira. Nyine kuba ndakisiima munonga kandi ndamusiima ngu omurimo ogu arakora Mukama amwongyere amaani agukorere kimwe n'amaani agume atumanye nk'abantu b'omu kyaro ky'owaabo. Mbwenu nyowe nimusiima eki yaakora n'eky'amaani. Mbwenu omutabani nu n'okuba ntabwinemu ekyangye kwenka nyowe namusiima. Mukama amwongyere emigisha ebi arakora agire ata ayongyere amuhe ebindi n'eshaagi. Twaba nibamwegyeraho obundi nawe aije ayesimba nawe tumureeba tugire nk'oku twamugirire. Mbwenu shi omuntu yaakora nk'eki ataka nankyo atakagire nk'oku yaagira kandi shi yaabuza yaaba we? Torikureeba eki wa eki waanagire eki waakwatsire okaza kwakira eki otakakwatsire. Mbwenu asherwe ebyo ebi tutabireeba atuyambe. kutukorera oruguuto oru atuhe n'amaizi g'okunywa titwine maizi turaha amaizi g'omurindi garidaho aha mukono ogwendekye gu tukagira guti kagwe omu murindi turikutaho amaizi mbwenu yaaba ari Owaatiya kwiruga Rubezi disiturikiti yaatunga obwetwaze nainga shi kurugayo yaatunga okwetegyeka kuruga ahari Bushenyi empango omu mwaka gw'enkumi ibiri na ikumi nooreeba ngu abataka bariyo nibagira omusiri nari kubonabona boona boona kikwataine n'amaizi. Yaagira ati, Amaizi yaitu tugaine kwonka n'ag'omurindi nainga shi ag'ensoro nainga shi ag'omudumo kwonka titwine maani. Aha ka taapu yaitu yaaba eri hanuuya, nitubaasa kuba nitugyenda omu musiri kureka ngu nitufara amaizi marungi. Hurikiriza. Ho akatwaho nk'aho twaizi turi abaana tibaratunyeraho, eky'okumushaba biraba biri bingi mwana wangye. Tinkaabugwa kumushaba. Ee, ayambe nkaitwe faakazi, turi enfaakazi nka nyowe tinyine mushaija. Ntaine ki yaayereka, kiramanyisa ngu ku yaaba ari haihi empi, akaakozire kirakiraho. Kandi nokireeba niwe nokireeba ngu mbwenu shi yakurekya tariho empiiya waaba arimu empi nakoraki? Aha myaka etsigaireho yaaza nkyariho, nashana na ntakiriho kwonka naaba ndiho nka ndaagira ishe akaza omwana muto waazaho kugira ngu ayerure abe atakyebaza, nitumuhagira mazima.
Ii. Okay, mutayi wangye nimba nikugira nti nibagira nti omukono ogugaba nigwo gurikwakira bwanyima y'ebyo noza kuba noreeba eki birabe nikigyenda omu maisho aha bingi ebiriyo nibikorwa abaana bariyo nibashoma secondary primary ogu n'omuntu akuba nagira omu maisho kureekurakura ebirikwatiraine na education Waaba omuntu naakunda ekitwa kye n'eby'obwegyese, reebeka ngu wateekamu. Teekamu amaani. Batariho abakwija bakubiiha ngu nibaza kukora eby'obwegyese kwonka bataine eki bakukora. Ijuka ngu Abamwe omu baana abagyenzire aha yunivasite, bamwe omu baana abari omu secondary, bamwe omu baana abari omu primary, bamwe omu baana abari omu omu nursery. Ogwo nooreeba ngu omukuru David Katureebe arikureebera omuri DK Foundation ariyo naagira omu tsiko kureka ngu naayegyesa omwana wa Uganda, omwana wa Africa, omwana wa bunyaruguru. Nibo abeebembezi abu turikwenda abakukunda omuntu ahansi. Taakomire ahari ekyo, yaareebeka ngu naateekwa kuba naagyenda omu maisho n'okureebeka ngu hakiri abaase kuba naakora ekintu kimwe kyonka okuyamba omuntu w'ahansi. Omu biro bwa covid 19 ensi ekashuba munonga, ebintu byagyenda omu isokwe nibitabuka. Akareebeka ngu yaasokwa naagura abantu obuhunga. Okaba noobireeba, tikugira omu isokwe nitubikworeka. Yaayamba abantu baingi munonga. Na hati yaareeta emyenda. ruhanga obu akyashazire arimu kugira ngu yareeta Ru- yareeta omununuzi awa rubirizi disiturikiti awa bunyarugu constituency awa omuntu owahansi owa bunyaruguru okureka ngu yagyenda omu maisho nokureba ngu hakiri babaasa kuba nibagobererwamu niba- nibafunamu ekisemere kuba nikigyenda omu maisho orikureka ngu nibaganyirwamu bamwe abantu bareeba nibiija bamara bagyenda baraganisa ebintu baahurira kugira ebi baakora Kwonka waashanga ngu omuntu naatandikira aha muntu w'ahansi atabandise aha muntu w'oruguru, obwo noomanya ngu ogwo n'omuntu w'abantu. Reka tuhurikize bamwe kandi nk'oku bariyo nibagira omu misiri okuba nibasiima especially na n'eminyeeto. Tuhure ebigambo ebiriyo nibigyirwa omu misiri okuba nibigambwa abwa David. Ka tureebe. Hurikiriza. Yoona omuntu, egume omuntu akugiha. Neeba yaatuyamba yaatuha eby'okujwara, nitushaba ngu Eminyeeto yoona ei tukwatanise twena nitukumusha gye nk'enkumi ibiri abiri na mukaaga. Nikwo baaramwegyera buri kintu eki yaakora nabo bakamureeberaho ekintu eki yaakora ahabw'okuba yaayamba eminyeeto nkaitwe. Ekintu eki twaba tutakubaasa kumushuubiramu naabaasa kukikora yaakikora. Twaba nibwo twaba yaaba omuntu w'okubanza kukitukorera mbwenu twamusiima munonga. Amazina ni Nyasingura Aisha. Ndi efuuzi nyine omuzaire omwe ou barikweta taata Ismael Byarama nintuura na kansa ya Prudence nkashusha enkazi yangye ninsima David Katureebe ahabw'obuyambi bwe obwingi na hati naruga kufuna engoye nafuna empare na n'eshweta kandi tarikukoma aho na n'enyima nankuratira school fees ninkusiima munonga ahu ori. Ninsiima n'abantu bu okukora nabo kureeba ngu obuheereza tibakubuturyangatanisa babutu. Waakira okirize ekyo? Takusiima ekyo kyonka, naasiima na na sukuuru fiizi ei arikumusashuurira, ogwo ti omwana omwe wenka, n'abaana baingi. Omukuru ati, Ngamba abeegi kugira ngu obu ndiyo nimuteera ekigambo kwihaho ndiyo ninkworeka ebisemeriire kuba nibigyendwa omu isokwe nibikorwa. Omuntu w'ahansi takwenda kihango. Omuntu w'ahansi nayenda akantu konka ak'okureeba kuba ngu noobaasa kumukwataho. Orugoye noobaasa kurujwara kumara na n'emyaka ebiri reero naajwara orwo omwenda ogwo. Okusinga kumuriza singye bitaano okamuriza singye rukumi okamuriza enkumi ibiri tikiine eki kikukora. Reebeka ngu waamuriza ekintu eki akwatsire kuba nikigumaho. Mwegyese nk'oku asemeriire kuba naakora. David Katureebe. okuruga omu DK Foundation. Reka tugumize obu tubandiire audio egi tureke bitoshoboka tugire omu isiko tubongere aba- abahindi. Saho. Ninsiima na Ruhanga ahabw'okukuuma kandi ninki- ninkyashaba munonga agume akukuumire obu n'abantu bakareeba oburungi bwawe nyentsya. Bitakoma ahariitwe biko- bihike aha bantu boona. Nitusiima. Ky'okorwa abantu tiitwe twenka na n'abakade abatakwebaasa nindeebaho nibabaha emyenda tukusiima munonga tutaine bugarukiro. Itwe nk'eminyeeto tukureeba eby'okukora ebintu birungi yade tukafunire emyaka y'okuteera oburuuru kwonka nitushaba ngu eyesimbe ahakuba abantu abetsimbire hati toyesimbire kwonka bariho. Tibaba nibabaasa kukora ekintu nk'eki waakora nainga nk'ebi oriyo nookora. Ti kya buri omwe ati imwe abantu b'emitima mirungi nk'imwe nibo turikuba nitwenda mube mwaza omu butegyeki. Hati nyowe ninshaba nk'eminyeeto mitaahi yangye tukwataganise obundi waakwesiima nituba twafunire oburi kuhika. Na baziire baitu nitubashaba kukwatanisa naimwe, kukyengana naimwe. kureba ngu baataisaho obuheereza buhikire bareke kukumara amaani kugira ngu buri kimwe eki waatuha nabo bakishemererwemu batakireeba nk'ekibi kandi waagira nk'eki waagamba nabo bakireebe ngu kiine kuza omu nkoro.
Okay. ijuka ngu ryari ka kr media news center tuba tukureetera ebintu bingi munonga kr online radio tuba tukuheereza ebintu bingi munonga Ah, nitubatugira nti turi aha Facebook, YouTube, ah, Twitter, TikTok ah, kandi Instagram and website searchinga KR Media News Center nozoka nofuna ebintu bingi munonga nobaasa kusakinga KR Online Radio nawe noza kuba notunga ebintu bingi munonga Okay nogwe omukuru David katureebe okuruga omu DK Foundation kandi nibyo ebintu ebi yaheereza abantu okuruga omu gombora ya Kito tibyo byonka akiriyo nareeta ebindi rebeka ngu waasa kuba nogyenda omu maisho nokuba no followinga za omu DK Foundation noza kuba notunga obuhereza burungi nokuba notunga amagara marungi noza kuba notunga na na future oreebeke ngu wabaasa kuba notunga omwebembezi murungi omu bwire bw'omu maisho otakarugaho anti